Nemesini görkezeýin. Siz muny görýänsiňizem nemede internetde zatda Empire State Building diýilýärdi. Onsoň biz şu wagt şonuň iň aşagynda ana şo ýerde bir ýerde. Häzir indi biz neme liftde şeýle ýokaryk Müners-de iň çür depesine münýäs, bir ýüz ikinji etaža. Da-da, Вы ne rasslýşali, neme, nju, nji, näme diýdi, ters eşitmediňiz ýany. Bir ýüz ikinji etaža münýäs, hakykatdan hem gaty beýik. O ýerde neme, bütin Nýu-Ýork görner. I o zat, şu wagt geleniňem gowy taraby näme diýseňizläň, o zat ýok. Turist ýok turist az realno sebäbi öň gaty turist kändi onsoň ýöne oçur oçur a häzir bolsa turist ýok şoň üçin häzir ýörärli. Ooh tut uje ýeşt etet nemäniň taryhy barada empire state-iň taryhy barada gidijek bir. Ekzibisiýa, exhibition. It's quite nice. O, serediň nähili gurluşyk nemesini görkezipdirler. Alma. Okey dostlar, ine şu Empire State Building-de bar-a, öňki wagtlardan bäri her hili ofisler zatlar ýerleşen, onsoň şo sebäpli her hili ofisleriň her ýylda ofisdäki adamlaryň näme geýip, näme ulananyny görkezýärler, serediň, kak interesno. Bul bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýylyňka degişli ine şo döwrüň aýallary nähili köwüş geýipdirler nähili o zat dakynypdyrlar bižuteriýa i koneşno je telefonlary blin kak prikolno oçki smotrite kakiý straşnenkiý galstuk ede prosto užas koneşno je i bulam neme sigareta o zat öýtýän da da brodi sigareta i o zat çilim. Guty i zajygalka pohodu da. Tak indi indikä gideliň. Bulam bir müň kyrkynjy bir müň ellinji ýyllarda ulanylýan zatlar ekeni. Тоже pohodu bula kükürt bu sary zat i potom da a neme pepelnitsa tarelka.

Bularda bolsa ýetmişinji ýyllarda-da bar eken steýpler. Wow, wow! Näme diýeýin? I koneşno je, knopyçny telefon çykypdyrlar. Biziň Türkmenistanda biz knopyçny telefony haçan gördük? Meň-ä ýadyma düşenok. Potom, koneşno je, oçki takiýe babuşkini. I galstuk, koneşno je, bulaň ýaman galstuklary, bet nyşanly takiýe straşnyý, ujis prosta. Na, potom, segseninji ýyllar, buram iki müňünji ýyllarda. Wow! Okey, floppy disk. Bular her kimiňem ýadyna düşýändirler barag, ýöne täze döwrüň çagalarynyň ýadyna düşýän däldir, ýöne biz ýaly wzroslinkilaň ýadyna düşýändir, i kanyş žaçki, onsoň peýjer, wau, peýjer Motorola görýänsiňiz, i sagat kanyşno ža, i disk, wau, CD, da, disk düşnükli zat, i kanyşno ža, şu telefon, i blackberry, o maý gad, blackberry, kanyşno. Blackberry kstati men entegem başym ýaly blackberryň biri bolsa neme na pamyt alyp galdym şony satamok zat edemok özüm üçin tak interesno i konýeşnije galstukdan neme şun ýaly uly kerpiç telefon men bara neme türkmenistanda haçan görüpdimaý londondan öýe gezmäge baramda iki müň

Dostlar siz bilýäňizmi, siz şu Empire State Building bar, King Kong kinosyndan hem bilýänsiňiz. Sebäbi King Kong ine şu Empire State Building üstünde durup, O zat etdi diýip. Ine kinosynda görýänsiňiz. Şuň üstünde oturdy tipada elinde neme aýal bara. Ine size görkezjek zadym sotiska kruta. King Kongyň eli barmagy wow look at this.

Oh my god Dostlar serediň kakaya krasota muny bara şeýdip oknodan seredip durýan serediň bütin New York görünýä это tak krasiwo kruto biz ýöne häzir bar segseninji etažynda häzir ýüz ikinji etažynadan gideris oňa aýratyn lift alyp gitmeli müşin.

Ýokary, iň ýokarysyna entek çykamzok. Ýok, muny bara kamera bilen geçirip bolanok. Bärdäki görýän şeýle owadanlygyň zadyňda. Şoň üçin öz gözüň bilen gelip, imенно öz gözüň bilen görmeli. I da şu zdaniýany görýäňizmi? Uzyn gara

Ýo, hakykatdan hem bärik realno özüň gelmeli i gözüň bile görmeli. Kamera hiç peredawaýt edenok. Okey dostlar şu wagt bara segsen altynjy etaža mündük. To ýest e, primoý bir ýüz ikinji etaža çenli bularyň o zady ýok ekeni. Lifti ýok ekeni. Akasda segsen altynjy etaža münýäň.

Gözüm bile görsem has New Yorkyň şäheriň nähili türkmençe aýtsamda ummasyz uly ýerligini göz önüme göz öňüne getirip bolýada. Wow, seretdim. Crazy. Bärik bir serediň. Kruta, real. Bilemok şu ýerde size görünýämi görünenokmy ýöne näme?

garyp-gasarlaryň nemeleri, ýörite hökümet tarapdan berilýän öýleri şo ýerde. Onsoň elbetde neme-de kän aňarda, pristupnosty adam kän. Ýöne şetki Manhetten. Da. Wow! Toçno da. Aýna bilen. Wot. Oh my god, biz neme bir ýüz ikinji etaža ýetdik. Eto kruto. It uje celuy new york görünýär a waww eta kruto this is crazy. Bärde kompas ýalak nemesem görünýär ekeni south pohodu eta gün orta bolýar i think. A da toçno ist ete gündogar bolya ha da bärde nemesem görünýär eken her hili nemes uuu okey gündogar tarap has neme arassa görünýär wau wau da günbatar tarap kän gowy görnenok isli çesno bara. Hany, suratalýançylygyň üstünden geçeli. Oh, demirgazyk tarap. Demirgazygam erbet görnenok ekeni. Umumy kruto. Hada, bir ýüz ikinji etaž hakykatdan hem gaty beýik, gaty neme, owadan, kruto. Bilemok size görünýärmi, ýöne ine, wait, here. Segsen altynjy etažda Surata düşýän adamlar görünýä bärde. Laşar dek gygyraly. Biz tipa ýüz ikinji etažda-da. Koroçe ýüz ikinji etaža münesiňiz gelse bara, neme, biletini gymmadrak tölemeli. Arzan o zat. Elbetde segsen altynjy etaža münýänem onçakly arzanam dä welin ýöne ýüz ikinji etaža realno çüt-çüt köpräk neme tölemeli. Wot Hasan görýäňiz barda garawuldaýam ba. Siz ba. Şonýalrak. Karoç bara bu zatlary realno gözüň bile görmeli. Konkretno owadan neme. Empire State Building dostlar. Siziňem şansyňyz bolsa Nýu-Ýorkuň üstünden geçseňiz hökman geliň. Biziň-ä bu gezek bagtymyz çüwdi. Sebäbi bagtymyz çüwdi. Näme, koronawirus sebäpli turist az-da, turist ýok. Onsoň şo sebäpden biz bärde ap-arkaýyn aýlanyp börs bilen, to ýest näme, arkaýyn görübilýäs, görjek zadymyzam. Eger häzir turist bolan bolan bolsa, onda o zat bolardy. Biz şu ýerde bir topar adamlar bilen dykylyşyp durardyk wara. I oçerlap surata düşmeli bolardyk beýdip ap-arkaýyn aç-açan.